Hemmäňize salam. Flutter Windowsy ýüklemegiň birinji bölegine hoş geldiňiz. Bu diýmek näme bolýar? Sizde iň azyndan bir kompýuteriňiz bardyr diýip umyt etýäs. Windows şular bolsa minimum system requirements yani iň azyndan size gerek bolan zatlar. Yani Windows 7 ve onun yukarısı ve hard diskinizde 400 MB. Elbette yani 400 MB prosto e, practical aýdylýar, yani ondan yukarısı gerek bolýar. 10 GB ýaly Android emulator zat skaçat etmeli bolýar ve Git diýen programma gerek bolýar. Ol ýok bolsa ýa-da bilmeýän bolsaňyz gynanmaň, häzir ýol ugra onam bile birlikde edip gideris. Eger-de bir birinji etmeli zadyňyz Flutter SDK diýen zadymyz gerek bolar. Bu we şuňa meňzeş hemme zatlary, ýagny ädimi ädim tapasyňyz gelýän bolsa flutter nokta dev slash diýip gideli, şo taýdan tapyp bileňiz ýokardaky. Linkden. Indi ýaňkyny alanyňyzdan soň nireden başlaýarys? Flutter nokat devine slash doc slash get startedden başlaýarys. Windowsa geçýäris. Ýöne eger-de siz Hytaýdan bolsaňyz, şoň üçin ýörite gerekli zatlary, ýöne Hytaýyň sebäbi işlemeýär Hytaýda, bilýäňiz, Chrome zatlar, şoňa görä hemme zatlar taýyn edilip, programmalar hem ýörite Hytaý üçin şu taýda bardyr, şunuň üsti bilen girip bilersiňiz. Indi dowam edeliň, nämeler gerek bolýar? Ýaňky ýere gireniňizden soň Git for Windows diýen ana şu görýän linkiňize bassaňyz şu taýa getirýär sizi. Özüňize gerek bolan nämäni alýaňyz biti meselem, men sen 64 bit Git for Windows setup diýip basýaňyz, öz skaçat edip başlaýar. Skaçat edip bolandan soň bul ýana ýygy dowam aňsat diňe next next bas gitmeli, üýtgetmeli zadyňyz ýok. Ýani Bärde gataň zat bolýar installationy munuň. Diňe next basyp bermeli. Awa. Bulam gutarandan soň indi get ýanky e, Flutter SDK-ye geçmeli bolýar. Şoňa indi Flutter Windows ýanky e, stable zip-de duran papka basýas. Ýani gök knopka. Skaçat etmäne başlaýar. Gara skaçat edip bolandan soň e, oň üstüne basyň. Soň extract all diýen nämä basýaňyz. Indi şu taý gaty möhümdir. Şu taýyna üns beriňler. Flutter nemäni şul özüniň näme papkasyny şeýdip source slash flutter slash Diýip şeý diýip goýmaga ýaman maslahat berýär. Flutter-yň özi şeýtmegimizi bize maslahat berýär. Ýani hiç hili ýerden girip, meselem, C diskiň içinden program faýlysyň içine beýdip beýdip bolar ýaly dälde, göni access edip biler ýaly etmeli, şoňa el ýeter bolar ýaly. Emekme c/source/flutter diýýäňiz we show extracted file basýaňyz. Indi ekstrakt edip başlaýar muny. Birazajyk wagt çekýär. Edip bolandan soňam Flutter ine göni özi sizde şu ýanky extracted files-e getirýär. Ine source-yň içinde Flutter, Flutter-yň içinde-de ýene-de şol nämä gelýäs, sistemasyna. Indi Flutter command-e gitmeli bolýas bärden. Flutter console bat tapyň şo taýdan, meselem aşakda. Şoň üstüne iki gezek basýaňyz, Ee, şular ýaly bir problema ýüzüňizden çykyp biler. Ýüze Windows Protected Your PC diýýär. Ýani eger şoň ýaly bir problema çyksa, More Info diýip durana basyň we Run Anyway diýen zadyň üstüne basaňyz, işläp başlaýar ýene-de, hiç hili zyýany ýok. Indi Command Prop açyldy bärden. Bärden hem Flutter komanda ýazyp başlaly. Meselem, Flutter e, kese çyzyk, kese çyzyk version diýsek, meselem, Häzir şu wagt sizde diýä Flutter bir nokat iki nokat birin wersiýasy download edilendir diýäýin, installed edilendir. Flutter-y biz häzirlikçe diňe şu ýanky ýerden, şu taýdan Flutter konsol bätden ulanyp bilýäs. Ýöne hemme ýerden girer ýaly edip ulanyp bilmegimiz üçin ýanky ýaly Windows-yň özüne basanymyzdan göni ýazar ýaly etjek bolsak ýa-da bolmasa command prompt-dan girer ýaly ýa-da her ýerden girip biler ýaly edip bilmegimiz üçin şuny etmeli bolýar, soňky basgançakda starta gidiň we search buttonda env diýip ýazyň, env diýip, birinji görýäniz edit environment variables for your account diýýär, şoňa basyň. Soň sizi şu taýa getirer, meselem, user variables for p.d diýýär. Şonuň edil şu user variables-iň edil aşagynda path diýen neme barmy sizde? Görüň, kod ýazgysy. Edil bar bolsa, edil şonuň üstüne basyň, Edit diýene basmaly bolýar. Soň edil şu Variable Value-nyň hem içinde iň soňuna çenli soňa saga çenli gidiň. Ýagny iň soňky sagyna çenli gitmeli we üstüne näme goşmaly bolýarys? Nokatla otur diýýäris. Ýaňky päsimizi bermeli bolýarys. Meselem, source diýdik, ýagny C desktopdan geldik, şu bin-e girmeli bolýar. Cdiskden Source-a, Flutter-a, Flutter-danam ýene-de Flutter-a, ondan soňam Bean-e girmeli bolýas. Ýagny şuňa bersek, ondan soň hemme ýerden girer ýalyk edip bilýäs. Ony etmegimiz üçin hem ýa gaýdyşymyz ýaly iň çep sagyna gidiň, soňuna çenli nokatly otur. C goýýas indi. Meselem, ýaňkyny şol papka getirer ýalyk etmegimiz üçin soň iki nokat slash Source.js ýene-de CRC slash flutter slash flutter slash bin. Indi şu papka getirdi meselem. Ýalňyşyňyz ýok, ýalňyşyňyz bolmasyn şu taýda gaty üns beriň. Soň ýene bir zat, eger-de sizde şu zat ýok bolsa, täzeden özüňiz düzüp bilersiňiz variable diýip, meselem variable-yň adyna path diýip ullakan ýazyň, PATH diýip, meselem, ullakan variable value näme ýaňky edişimiz ýalak, meselem, C nokatly otur, şeýdip, ýaňky edil ýaňky ýazyşymyz ýalak edip, source flutter, flutter bin bermeli bolýas. Indi indi hemme ýerde naçar ýalak edip bolýar. Indi command prompta gitýäs meselem.

bizde nämäniň gerekdigini, nämäniň edilendigini şu taýda gowja edip görkezýär. Meselem, indi birinji üns berseňiz, meselem, Flutter Windows-yňyzda eýýämde install edilen diýen, meselem, ptişkasy bar durandyr. Indi galanlar meselem Android Toolchain diýdi, Android Studio ýa-da Connected Device olar ýaňkalak enjamlarymyz entek baglanmadyk. Olary indi şu öňümizdäki sapaklarda ederis indi Android zady. Soňky sapakda görüşýänçä onda.